Ech begréissen iech häerzlech zu enger neier Episode vu Mario Kart 8 Deluxe Online Battles. Jo, ech maachen dëse Mount nach eng zousätzlech a mir fueren haut mam King Boo Hoo. Sou, da héiert ee schonn, ah jo, dat gëtt gutt. Okay. Jo, de King Boo sëtzt sech dann och an eng Clownkutsche, wat iergdwéi kee Sënn ergëtt, mä mir maachen et trotzdem. Also mir sinn nach ëmmer am Battlen a mir kréien de Bowser op d'Käppchen. Sou, an da kucke mer op eng Waart, ent sou. Also, et huet sech e bëssen eppes ugedoen am Arcade Art Deluxe, nämlech an der Mëtt vun der Woch koum do en Update eraus. Holy shit, hunn déi scho vill Punkten, dat muss ech awer elo mol eng Kéier erwähnen. Da koum en Update eraus, Maintenance hu se et genannt, also Wartungsarbeiten. Um Online Modi, well ee gudden Online Modi deen huelen ech haut bëssen ënnert d'Lupp. Et ass wierklech eng Katastroph, nennen ech emol einfach. Voilà, elo geet dat Teilche rëm méi virun, do kriss ech rëm Angscht dat näischt méi viru geet ne. Mee et ass eng Katastroph, dass de einfach net mat denge Kollegen instant kanns joinen, du kanns hei kengem nokucken, du kucks elo hei op en Ecran wat op Mario Kart 8 Wii U Versioun. gutt gaangen ass, ginn ech mol einfach erwähnen, an elo de Moment natierlech sou, da geet elo virun, also zweet Episod, mir wäerte bëss, voilà, zweet Episod, pitsch, Jesus Christ, what the hell are you doing with this game, voilà, King Boohoo, wäert dir awer net do dowéinst sinn, bon, mir maachen elo mol. Do gesäit en och cool aus, gesäit zwar e bësse komesch aus haten doduerch, mee bon. Ah, mir kënnen eng Streck direkt wielen. Drachenpalast, kréint ech Kollegen haut oder ass et erëm souwäit dat ech keng kréien? Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Also e bëssen eben déi ganz Online-Gedöns, Dir gesitt, Wartungsarbeiten goufe gemaach, dat hei ass d'Resultat dovunner. Elo steet de Bendy K. hei eleng an enger Lobby dran. Ass ganz interessant do nozekucken. Jo, sou ass dat. Ech wäert déi Opnam elo mol eng drop maachen, fir eng Kéier ze weisen, wat d'Problematik vun dem Spill momentan ass. Ja, bitte warte wie bis jeder eine Auswahl getroffen hat. Ech hu se jo gemerkt, kann der net mech mat Bots oder sou hei opspille loossen. Ah, do kënnt de Kolleg. Do schrei mat dir schreiwe mer do. Hallo, hallo, willkommen. Yay. Hurra! Also dat ass bal Carte d'Art Deluxe, dofir d'Leit et gär hat, ne? Da si mer nach maach mer erëm nach en Troll. Wou ass en? De mäi Lieblingstroll. Mit Bewegungssteuerung. Sou, dofir dat ass d'Komplikatioun a menger Carte d'Art Deluxe. Zimmlech simpel gehal. Oh Gott, wat ass dat do fir ee Mini-Deckscheit ass. Ah se mierkt also am Online et dreiwe sech komesch Leit ronderëm, dofir meng meng Ausso, spillt net online oder esou, gitt laang Zeen erappen oder esou whatever. Mee jo déi gutt Wartungsarbeiten mussen der nach méi no kommen éierlech gesot. Natierlech dass Nintendo, wat erwaarts de der? Am Hierscht soll jo déi grouss Erléisung kommen mat deem Zuelten online, mee ganz éierlech gesot, do sinn ech skeptesch. Esou geet dat heit lass mat de Räuber un d'Gendaarm. Dee gudde Modi, deen ech perséinlech gutt fannen. Muss elo kucken, wéi dat hei erëm leeft, ob mer net e Feelercode kréien. Also ech fuere mëttlerweil ab und zu iwwert de Router, dat geet och gutt, entkomm dem Gesetz. dat dat nemme keng gutt Leitung huet also by the way leitungméisseg ech hunn no gutt Announcement ze maachen un iech et wäert ab Enn Juni gudden online hei erauskommen ob deen duer geet fir ze streamen de Ludwig seet anscheinend nee muss een nach kucken mee bon et ass besser wéi deen dee mer elo hunn de Boo dréint eng Ronn also de King Boo ass och e Charakter fir déi Leit déi net sou. Zu Choo si mat dem gudde Maker Dark Deluxe de Charakter dee réischt nokomm ass oh op dësem Spill. Voilà schon zur Flucht war elo just nach Dingscht ha gemaach fir den Dienst der Wissenschaft elo d'Tür gëtt Nebel gefongen da gi mer dee mat am retten oh shit dat do war net gutt tap tap tap voilà cool mee sou ass dat also den Online huet nach seng

Erausfond dat mer eng Diskussioun waren mer bei dëller schlecht Jungs dat ass d'Police konnt ee callen an also do sinn och e Mensch geschrumpft der gesat wann der do méi braucht nach schreift iech an a mer kennt nach genuch Experten sinn well op jidde Fall hei fir hunn ech och eppes fir d'Stad gemaach oder fir d'Police da kréien ech dach gemengt esou en no Metz well du weess jo wéi d'Gass heizoude ass sou mir ginn do nach eng Kéier trollen mäi Gott. Ech mengen ech gi gläich gefressen net soss ass et e Bot, ech weess et net. Bon, mir weisen emol eis Fluerkënscht. Aahh Gott. Ah net do sinn awer ah. Hallo, merci. Ah Gott, wou mer do erausgelooss ginn. Police is watching oh my god, ob mer nach eppes ze retten hunn. Dat kritt mech net, dat soll muss nach so ech anscheinend lägen ech och am zu run rem Kitchen an nu mat de Skype calls oder so ne voilà, alle mat der Tour gemacht dat tut dat da luch ze flicken an man ne wie dat so ass sinn mat Gras geféiert ass de Shortcut gewesen ass gut du hast lo keen What? Okay, dat do dauert och. Et ass interessant. Bon. Abwarten an Tee trénken lo mol. Hoffen, datt et do klappt. Ech einfach net fänke loossen. Bëssen Egoismus hei spillen an déi 10 Sekonne do ofwaarden. Selwer hat ee keng Taktik hei, dat mer do waarden. Fir vläit nach eng Kéier dee ze retten. Voilà, mir gi bëssen hei Risken a Fun. Ma ja, d'Melinda hat nach emol fir Animal Crossing eppes gemaach. An domadder gewënnt se dann déi éischt Partie vum Dag. Wéi et sou ass, mir hunn 7 mol Lall befreit a mir kréien der 6 Punkten. Jo, jo, sou ass dat. Et ginn och Online Battles, CW ass elo geplangt. Mir goufe elo vun Tellus gefrot, dat Thema konnt ech och eng Kéier duerchginn. Mir sinn am gaang CW ze spillen, mir hunn elo 8 gespillt no deenen éischten zwou Wochen, no zwou Woche Release. Voilà, ech mengen, mir ginn d'Zuckersüss Arena eng Kéier huelen. Mir hunn. Resultatméisseg natierlech mee just ee gewonn a siwe verluer. Wanns de zouereen deen séiers ass d'Pärl en décke Schäiss. Mee déi siwen Néierlagen, do waren der vill dobäi, do waren Ekippen, do waren déi 10 bescht vun der Welt iech déi och vertrueden drënner. Du verléiers dach op 3 Punkten an der Zone Jockey Daus. Dat ass keen, keng Schan esou héich ze verléieren géint esou Ekippen. Dat war awer gewosst. Du hues The Elite Clan, dat ass déi däitsch Nummer eent menger Meenung no mëttlerweile. Jo soss G37 an Inferno, Adaptility, Mëschung huet déi och net grad enorm ass. An WEC vill vill Leit och huet an Top Tenen a verschiddene Strecken am Zäitfueren och. Ass och keng Schan. Mir hunn oft géint Final Emblem oder géint Ragnarok gespillt, dat ass eisen Niveau an do sinn d'CVs, mir hate jo deen éischten do gewonnen eng Kéier an mir sinn am minus 30, minus 40 a minus 60 der Verhältnes ass ok wann een eben sech emol muss fannen an der Ekipp, wat emol en Flam in Insignia. Wann ee sech an enger Kimo muss fannen, wëlle mir wierklech elo ee Kader aus den Garnien opzebauen. Ech hunn do e bësse Reklamm gemaach iwwert den TL-Facebook-Site. Mir hunn Leit fonnt, déi interesséiert wieren. Mir hunn Leit, déi mussen dach e bëssen u sech schaffen. TL-Leit mussen och u sech schaffen. Et ass en neit Spill, dat ass eben esou ëmmer esou. Da buh. Ech géif awer nach gär buh an buh kréien. Dat wär et jo nach fir haut. Mee wat een do brauch, ass Gedold an net direkt opzegi wëll dat ass hei am Land wierklech eng Attitude. Soll ech hie lo zersoen? Na. Mir si jo elo de Moment an dem LGX-Hype, wou kee Mënsch anscheinend richteg higeet, wëll d'Leit mam ganzen E-Sports-Gedöns näischt wëllen ufänken. Muss een verstoen, mee dat si jo Leit, déi dat net wëlle verstoen. Wat soll ech nach dozou soen? Sou, hei ass e gréis, groussen Halligalli. Mir sinn net op der, zu Mondorf am Casino, mir sinn hei op der Déckerbanstation. Ah, dat deet doriwwer den Eis der Schwäiz, wëll dat, wëll déi Leit erëm esou kompetent sinn, alles openeen ze fappen. Ah mäi Gott! Eieieiei! Kuck der dat Resultat an, Fun! Good job! Ja, du kriss deng News. Du kriss se plus 90, wëll s der zwou Sekonnen déi eenzeg sinn, dat muss de der einfach virstellen. Jut. Also, goen online eng Kéier back to deem Thema och. Teamplay ass schwiereg, mee ech maache mer elo net ze vill Kapp. Ech hoffen einfach am Hierscht dat der Léisung kënnt, mee als Nintendo Fanboy weess ech och dat dat wahrscheinlech näischt wäert ginn. Bon als Boom muss een nach Luigi Mansion wielen géif ech soen. Voilà, mir soen och vill Gléck mat denger Beweegungssteuerung. Mee ech huelen jo Opnahm hei elo um 11 Auer mëttes virmëttes op an Dir gesitt, d'Leit hunn all anscheinend keng geschafft, d'Leit hunn all opgehale mat der Schoul, d'Leit brauche keng Uni, d'Leit brauchen iwwerhaapt näischt, d'Leit brauche just nach e Cadar de luxe, sou ass dat. Also iergendeppes leeft schif an der Welt, dat d'Leit de ganze Zäit Spilli-Spilli maachen an jo. Tar leeft also Timesfile méisseg, d'Landesrekorder sinn och op eisem Site, déi kéints och eng Kéier an den Video beschreiwen verlinken, déi ginn och nächst Woch eng Kéier offiziell an deenen Markadart Facebook Community an Switch Community gepost. Ech hunn e bëssen domadder gel ofgewaart, well et ass eben Release zu Ufankszäiten an d'Rekorder déi purzelen a purzelen do ewech. Mee ech hu e bësse mat dem TLer elo geschwat, déi hunn awer och agesinn, datt et wierklech dowäert ass ze TTen, datt et e must do ass. An jo, esou ass dat. Freides owes a samsdes owes gëtt an der Community gespillt, se heescht nach VGLU. Ob se nach laang VGLU heescht, dat musse mer nach kucken. Am Fong ass et eebe mäin Job. A wann ech denken, d'Entscheedung elo huelen, ech hu jo elo offiziell mat VGLU mech entscheet, do extrem, extrem. Mol ze bremsen, sou gutt wéi Austrëtt ass et jo. Wëll verschidden Leit mengen se missten do ëmmer an nëmmen déi Leit louwen déi anscheinend Leidenschaft hunn fir Läich votéieren. Oder sinn ech e bësse falsch an engem Club? Sou ass dat dat Thema eng Kéier ugeschwat ginn, verschidden Leit warscheinlech drop gelauert dat et eng Kéier kënnt, well se soss näischt ze dinn hunn. Mä dat ass mol dann och egal. Jo da misst en awer wéinstens 11 Minutte mengem Gelalls hei nolauschteren, dann hutt der en Déifeschtrëff vu krut. Sou mir sinn hei mat de Bu's ënnerwee. Bu meets Bu. Mënzensammlung ass och net sou deng Konscht ne? Du sammels éischter aner Saachen. Stouss jo eng Kroun op. Wat brauch wat brauch e Bu Mënzen? Dat muss awer och emol an d'Kommentar schreiwen. Huet den huet dach genuch Sue. Wann en kee Sue Problem huet, geet en se als eng Kroun verkafen. Jo da leeft dat dëppe giff de Puni soen. Ech weess net hat ech lech ge gesot mee Marquard Arts de Luxe ass dat meescht verkaafte Spill Marquard Wii also Mario Kart Spill sou Punkt am Release Zäiten ass et wëll d'Switch och ausverkaaf ass do muss natierlech och bësse esou denken Nintendo wat maacht dir alles risky rëm geplangt mee bon déi aus Japan kréie jo souesu lo fir den 3 och den sécheren Announcement gemaach, dat et ebe kloer ass, déi E3 wäert sech ëm Super Mario Odyssey handelen an Splatoon 2 kritt och e klengt Turnéierche. Mee ech mengen Splatoon 2 kënnt, den 3 ass am Juni, ne? Ech mengen et war den 18 Juni, wann ech wann falsch ass dann deet mer leed, hunn ech alt erëm d'Zuelen do duerchneegehäit, an am Juli. Kënnt Splatoon an jo esou ass dat. Voilà mir kënnt vu oh look eng Kroun op der Kroun, kuckt iech dat an, décke Fail. Do war se fort, dat jammer schade. Ass eben och dës Kéier schief vläit eng eng Zeen méi ze maachen, wëll ech eben direkt an den Online gaange sinn. Natierlech hat och ufanks am Campus fir eng ze fannen eng Lobby, sou iwwerall Mënzen. an déi Musek. Ze de kënnt Nintendo esou vill kritiséiere wéi der wëllt, mee mat esou Museken, déi kéint ech als Haut hei groufelen an duerch d'Landschaft trëppelen, dat ass dach besser wéi Badana a Co. Oder keng Ahnung, dat ass einfach herrlech. Elo kommt net een op d'Gedanken, dat se Badana Rap mécht mat där do Musek. Dann da rennt een awer mam Fouss an den Aasch, gell? Holy moly. Sou, d'Läit gesäit jo mol net esou schlecht aus, ech hunn zwar elo e bëssen Action-Problemer. Fuck, dat wollt mech mat de Feierbomb kréien. Bon, da ginn der nach zou Mënz ze sichen. Oh, déi dach, déi mer krut. Oder ass ass versploppst. Okay, gutt, déi Stär ass eriwwer. Dat do ass riskant hei ze fueren. Ech hu Saachen gemaach. Bon, et wëllt kee mech huelen, mee meng Kroun, ech hu se leider verluer, mee eng Kroun brauch de Buda och nemmi. Ahh, mat der Zang, dat ass och herrlech, Nintendo, schlabber, schlabber, schlabber. Bon, mir hunn erëm e gutten Hochpunkt haut gemaach, mee mir si réischt bei 14 Minutten, da gëtt et eng kleng Zugabe, da war déi hei Episod erëm duerch. An ech war iwwerrascht, déi éischt Folg vun den Online Battles se krut vill Views, d'Leit wollten sech wierklech ukucken. Natierlech och d'Fro auslännesch Leit erëm dobäi sinn, well ech hu jo mëttlerweil och ugefong Mercard Art CVs erop ze lueden. Eis Commentary kënnt am Ausland och gutt un, se fannen et witzeg Lëtzebuerg nozelauschteren, mee dat ass bëssen eng Missioun och mat Youtube gewiescht fir d'Lëtzebuerger an d'Welt ze kréien. An fir d'Meerkat Community, déi et war jo schonn ëmmer vum vum Meerkat Wee Zäiten, du hues meeschtens en CV gemaach an dann froen d'Leit mol fir d'éischt, wou läit Lëtzebuerg? Da muss en och äntwere kënnen, Luxemburg ist die Hauptstadt von Trier oder esou hate mer deemools eng Kéier an der Schoul, dat waren, ja ja. Haa mam sou Froen a gutt Dir wësst Bescheed, dat war elo natierlech alles ironesch, wien der elo schreift dat ass deen deen ëmmer seet Lëtzebuerg hätt d'Haaptstad vun Tréier oder sou, wat natierlech verschidde Leit schonn, se gi jo léiwer an Tréier akafe wéi an d'Stad. Ech wann ech déi Switch Community kucken, d'Leit ginn éischter op Tréier checken op keng Konsol do ass wéi an do scho op de Kierchbierg oder soss eppes. Mee bon fir eng Switch ze kréien a wann s de eben de Release verpennt hues ass verständlech. Dofir léif léif Watchers, also léif Abonnenten a Co, wann der wierklech eng SNES Mini wëllt hunn, soubal déi annoncéiert gëtt, lauert op Amazon, lauert op Amazon oder souft wat weess ech iergend eng Mount fir se schonn ze bestellen, fir dann, do sidd och schonn an enger Warteschlang. Also ech wäert wahrscheinlech, hm, da si mir déi frou, ech hu lo ugefaange méi friendly ze si mam Reservoir, datt ech mer domat Saache sécher fix bestellen. Sin ech roueg, da kann ech och roueg schlofen, well dat anert ass jo den Hunting, dee muss jo scho méindes ufänken, wann d'Spill freides erauskënnt, fir ze checken, hu se dat scho an de Geschäfter, an da money, money, money géif ech just sou soen, jo. Voilà, de Bob ass zréck op der Redaktioun, en huet kéng Loscht iewescht déi Leit ze treffen, wéi et ausgesäit, bon, kann ee och mol e bësse lues ufänken. Hei ass iwregens fir d'Insider d'Musek ass vun Maka 7 Regenbogen Boulevard dass ass e Verschwendung Robert wou bass du et sinn net Carmen Geiss also wat ech gelift ok ech kréien do kee Stéck Scho geklaut dat ass unfair oh Jungs oder Girls lasst der mol pass. Et ass bei ons erem Youtube Logik oder Nintendo Logik, wanns de nach eng Zugabe mes fir deng Abonnenten kriss dann schless Schatz, da gesin ech wéi mat Bremsen hir. Voilà check erwescht hu da kennt ech den den nee Ballo do ënne geschwëmm wechkauen an schon ofkrazen ne. Also äh, den kritischste Punkt ass dat de Battle Modus hei äh, mat dem Ballon. Ah, dat zielt awer och cool, merci. Keen Chat eng Trouschpunkt hei nach raus hier wesent. Muss mich uns konzentréieren, vielleicht packen Scherben eng 10 Punkten ze halen, dat wär dann e Fortschritt fir Mënschheet. Haha dee Saz, ech hat gëschter e gerappt, aus engem Land aus Meck kënnt se net, wat fir e Sproch. Mee bon, esou ass d'Liewen, d'Liewen ass kee Biscuit, nach e bësse Bescheed heizou, déi Sproochfeeler kënnt vir. Voilà Robert, dat war d'Revanche vu virdrun, du voilà, lo geet hei ab an da wäert ech geschwënn d'Punkten alles verléieren, oder wéi? Yes, mir hunn et gepackt, iech déi dat do ze iwwerleeën. Säu knapp zwar, mä mir gi souguer Zweete mat eiser No Risk No Fun Attitüd a mir kréie plus 20 Punkten. Also dee Ballon Battle ass kritesch ze gesinn. Sou ass dat. Dat war et fir dës Kéier, meng liiw Leute. Ech soll lech erëm Asset nokucken an ech hu mir, mengen ech, awer elo almoli eng Kéier duerch. Ech muss eng Kéier kucken, wann net, da kënnt Der mat schreiwen, Nee, du hues deen an dee vergiess. Mä jo, mir soen de Leit hei, a mir si ganz frëndlech hei, mir soen awer mam X, Danke fürs Spielen an Tschüss. Ëmmer schei frëndlech sinn, wéi gesot, den Asset kucken. Bis nächst Kéier. Maacht et gutt, Ären Donkey mat der décker Schnëss.